Araho ny fiainam-pirenena. Fandaharana iresahana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronan'ny olom-pirenena sy ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena. Tohanan'ny Fonds commun des multibailleurs. Tompon'andraikitra Tovo Roy. Alakamisy valo jona fito ambin'ny folo sy roa arivo. Mahery dimy minitra ny amin'ny valo ora maraina eto Madagasikara. Fotoana ifanomezana aminao isaky ny alakamisy maraina anarahanao ny fiainan'ny firenena. Tafaraka eto indray ary isika amin'ity maraina ity miarahaba anao. Tonga soa ato anatin'ny fandaharana no manasa anao anjo izany hatramin'ny farany. tamin'ny fandarantsika farany tamin'ny heriny anio dia niompana tamin'ireo soso-kevitra avy amin'ny fiarahamonim-pirenena momba ny iompanany tetibolam-panjakana valo amin'ny folo sy roa arivo eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana no lohahevitry ny fandaharana. Amin'ity maraina ity indray dia ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana valo amin'ny folo sy roa arivo ihany no resahana, indrindra fa ny décentralisation budgétaire. Io indray no lohahevitry ny fandaharantsika. Toy ny mahazatra moa dia misy hatrany ny vahiny asaina atao anatin'ny fandaharana hitondra sosokevitra mahakasika izay lohahevitra izay ka amin'ity maraina ity dia Andriamatoa Jesse Randrianarisoa filohan'ny ONG Lalana izany hoe mbola avy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena hatrany no vahintsika. Mialoha ny handraisantsika ny vahiny nasaina dia indro ny hevitry ny olon-tsotra sendra ny micro ny fandaharana Araho ny fiainan'ny firenena izay nanontaniana hoe mahatsapa ve izy ireo fa misy fiantraikany eny ifotony ny fampiasana ny volam-panjakana? Araho ary ny hevitr'izy ireo. Amiko aloha hatramizao dia tsy mbola mahita aloha satria za misolo voanina tsy tiko farintem satria mivarotra no asako dia mamboly dia tsy hitako mihitsy fiantraikany hoe tena tsy mbola misy hoe midona amintsika madinika zany zany Misy fiantraikany ohatra zao amin'ny lafiny ara-pahasalamana zany. Misy amin'izao zany mbola misy an'ireny mba hoe manome fanafody amin'ireny hopitaly fanjakana ireny zany. Zay zany miodina manasoa vahoaka zany. Raha ny fanjakana aloha dia atao mikirakira. fa raha amin'izao fotoana izao dia tsy mankasitraka ary tsy manaiky aho hoe misy hipetraka eny aty amin'ny fotony ve? satria raha izany fanjakana izany dia ny vahoaka no fanjakana nefa ny vahoaka raha jerentsika mijaly, noho izany tsisy fiantraikany aty amin'ny vahoaka izany ilay izy izao aloha. ka tokony hitady hevitra haingana ry zareo. Izay no hevitry ny olon-tsotra sendra anay. Mandao àry ho fantarina indray ny hevitry ny fiarahamonim-pirenena mahakasika ny décentralisation budgétaire. Andriamatoa Jesse Randrianarisoa, filohan'ny ONG Lalana, décentralisation budgétaire no resaka eto. Inona no fiantraikan'izay eo amin'ny fampandrosoana? Mialohan'izay anefa, mba farito ny hoe ONG Lalana. Ny ONG Lalana dia ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. ONG izany izy araka ny maha ONG an'azy izay fa mikatsaka kosa ny fampandrosoana maharitra an'i Madagasikara. ka izany fampandrosoana maharitra izany dia ao anatin'ny fametrahana fotodrafitrasa indrindra indrindra ny fitaterana mba ahafahan'ny olom-pirenena mampiasa izany sy mivezivezy. Izay ny ONG lalana fa hidirantsika amin'izay ny loha hevitry ny fandaharana an'io décentralisation budgétaire inona no fiantraikan'izay eo amin'ny fampandrosoana raha ohatra ka hoe ametraka an'izay le hoe décentralisation budgétaire zay izy io moa zany raha ohatra ka fihetsina de ohatran'ny hoe omena ny loharanom-bola ny collectivités territoriales décentralisées, indrindra indrindra izany commune ao anatin'izany, mba hahafahan'izy ireo manatanteraka ny vina fampandrosoana izay misy eny aminy. Raha tsorina izany dia hoe mamaly ny filan'ny mponina ny fametrahana an'io décentralisation budgétaire io. mba hahafahany misitraka ny zony amin'ny maha olom-pirenena anazy izay ka hahafahany mijery ny laharam-pahamehana eo amin'ny faritra misy anazy tsirairay avy satria izy ireo no mahita hoe izao no tena ilainy ka izao no tokony hatao, izao no fotodrafitrasa tokony ho apetraka. Izay raha tena tsorina izany ny hoe amin'ny maha fampandrosoana an'io décentralisation budgétaire io. raha izay ary inona ny fitsinjarana tsaratsara kokoa raha ny eo amin'ny lafi ny ara-bola no resahana inona ny tolokevitra avy aminareo Ho an'ny volavolan-dalàna momba ny tetibolam-panjakana valo ambin'ny folo sy roa arivo. Raha izay izany no jerena dia tokony ho hita taratra misimisy kokoa ao anatin'io tentibolo io ny fametrahana ny décentralisation ary koa ny fametrahana ny déconcentration. Eto tiako tsindriana kely hoe miaraka manko izy ireo. Ny décentralisation izany dia omena an'ireo. Commune eny ifotony mahintsy ny bay mijery ny fitantanana eny aminy. Ny deconcentration kosa indray dia izao, ilaina izay satria mila teknisiana izy avy aty amin'ireo service teknika mba hanohana azy hahafahany manatanteraka an'izay fampandrosoana eny amin'izay. Raisiko ohatra izany, ohatra hoe ny momba ny fitantanana ny lalana eto amintsika. Raha ohatra ka hoe ny lalam-pirenena, dia ny Ministera Antrafo Publika, ny Fanjakana Foibe mitantana azy, ny Route Provinciale kosa izany dia ny Province mitantana azy ary ny Route Communale dia ny Commune no tokony hitantana azy, izany hoe izy no mamaritra, izy no manamboatra ary izy no mikoja. Dikan'izay izany dia hoe tokony mba misy teknisianina hanampy an'azy hitantana an'izay nefa amintsika miteny izao ny Direction Régionale des Travaux Publics ohatra vitsy kely, dia amina kaominina dimanjato sy arivo izay any amin'ny kaominina ambanivohitra izany an, araka ve hitantana izay? Ka eo izany an miverina hoe an, ny fametrahana an'ilay décentralisation izany dia zava-dehibe ho an'ilay kaominina, hitantana amin'izay izany izy an, hisitraka ny fampandrosoana eny aminy. Ny rafitra misy eo amin'ny collectivité territoriale décentralisée ve ireo rafitra ifotony zany raha tonga de tsy vonona handray zay fitsinjarana izay raha toa ka tanteraka izany amin'ny hevitrao? Raha amin'ny hevitra aloha dia zao, le rafitra efa napetraky ny lalàna Efa misy ny rafitra, ary hoe ahoana ny atao mba handraisan'ireo olona eny ifotony hitantanana an'izay. Ny zava-misy dia mbola tsy tena tsy manana an'ilay fahafahana mitantana azy izy, ilay hoe capacité sy compétence amin'ny teny vahiny izany satria hanomboka. Hitantana amin'izay izy ny loharanom-bola ao aminy izany. Fomba ahoana no hahafahany an, satria be dia be pitsy ny misy resaka comptabilité ao sy ny sisa. Noho izany izany tsy maintsy ampianarina amin'ireny le commune eny ambanivohitra ny fanaovana an'izany. Raha tokony ho izy izany an, ny rafitra efa misy fa tokony hamafisina amin'izay ny fametrahana an'izay ary ny fanamafisana amin'izay. Tokony tohanana izany ireo rafitra ireo ka ny ministera izay tokony hanohana an'izay dia ministeran'ny décentralisation izay misahana ny décentralisation tokony hampiana ezaka, efa misy organisme izay mikarakara an'izay napetraka ao amin'ny décentralisation, ao ohatra ny FDL, Fonds de développement local, ao koa ny ONCD, Office national de concertation sur la décentralisation. Ary ao koa ny INDDL izany an, dia ny Institut National de la Décentralisation et du Développement Local. Tokony tohanana izany ireo organismes ireo, tohanan'ny fanjakana bebe kokoa mba hahafahany manatanteraka an'izay, mametraka an'ilay décentralisation araka ny tokony ho izy. Ary ny ministera isanisany koa dia tokony tohanana satria ry ireo no mametraka an'ilay service technique hanohana ara-teknika ny collectivités territoriales décentralisées.

eny anivon'ny vahoaka. Ny fepetra tokony hiraisana dia izao, rehefa mapetraka ny décentralisation dia tokony fantatsika izany an, fa io décentralisation dia fampandraisana anjara ny olom-pirenena retraretra. Ny mpitondra sy ny mpitatana dia avy any amin'ny olom-pirenena, ary rehefa tsy mpitondra izy sa tsy mpitatana intsony dia hiverina olom-pirenena ihany koa. Noho izany izany an, isika olom-pirenena mihitsy an no mandray andraikitra. Ka ny zavatra tokony hatao voalohany indrindra aloha dia tsy ny fanjakana rery fa ny rehetra rehetra indrindra koa ny fiarahamonim-pirenena dia tokony mampafantatra an'ny olona ny maha vahoaka malagasy hoe fa ino moa izany hoe olom-pirenena ary inona ny andraikitry ny olona amin'ny maha olom-pirenena malagasy anazy izany izay aloha voalohany indrindra ary izay no tokony ezaka atao rehefa avy eo amin'izay dia mandeha ho azy ilay tosika ara-teknika izay ataon'ny ministera isanisany avy sy ny indrindra indrindra ny resaka ministera amin'izay misahana ny décentralisation rehefa avy eo a manaraka an'ireo collectivités territoriales décentralisées ireo raha tsy mahafantatra an'izay isika dia tsy tafapetraka io fa tokony mandray anjara tanana daholo ny retraretra

Inona no azo amehezana na amintinana izay rehetra voalaza izay, indrindra moa fa ny décentralisation budgétaire? Io décentralisation io no afahantsika eto Madagasikara mandroso satria amin'izay fotoana izay mandray anjara daholo hoy aho ny olom-pirenena rehetra. Mila finiavana. avy amin'ny fanjakana izy io hanatanteraka anazy ary koa mila fihaniavana avy amintsika tsirairay avy, mila finiavana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena koa tokony mandray anjara dia tokony hipetraka mazava tsara koa izany a ny tetibola afahana mametraka anazy io satria raha ohatra ka voapetraka ny ara-teknika kanefa tsy mipetraka ny loharanom-bola hahafahana manatanteraka izany dia mety ho tsy hahomby izany ary tsy tonga any amin'izay ilana azy ny tsirairay tsika olom-pirenena. Inona moa ny adidin'izany hoe maha olom-pirenena? Mandray an'ny adidinao ianao mba amin'ny fiarahamonina fa eo koa tadidio koa fa zao Tsy tokony hiandry tsika ny zavatra fanampiana avy any ivelany foana fa tadidio fa ny afahantsika mivelona koa anie dia ny hetra izay aloha antsika e! Ka ao anatin'ny isan'ny adidin'ny olom-pirenena koa ny hetra alohany. Kanefa izao rehefa mandoa hetra ny olom-pirenena dia mazava ho azy fa manao tamberina andraikitra koa ny mpitodra sy ny mpitantana hoe atao inona io hetra aloha io? Ka rehefa mazava izay dia mazoto ny olona ny rehetra, mazoto koa ny mpitantana no tamberina andraikitra, dia mazava ho azy fa mipetraka daholo ny rafitra rehetra rehetra ary ho an'i Deo azy ny fampandroana raha tokony hoe izy e. Izay no soso-kevitra avy amin'ny fiaraha-monim-pirenena mahakasika ny décentralisation budgétaire. Izay ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'ity maraina ity. Aleo ary isika hifanome fotoana indray amin'ny heriny anio toy izao. Ny aza adino anefa fa amin'ny talata izao ny fiarantsika manaraka amin'ny valo ora sy fahefany. Amin'izay fotoana izay dia ny fandraisanao anjara mivantana amin'ny alalan'ny antso an-tarobia no omena sehatra ato anatin'ny fandaharantsika. Tapitra ny fiarahantsika tamin'ity maraina ity, Tovo Roy no nanolotra sy nanatontosa ny fandaharana mametraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko. Araho ny fiainam-pirenena. Fandaharana iresahana ny fiainam-pirenena miaraka amin'ny CCOC na ny fivondronan'ny olom-pirenena sy ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena. Tohanan'ny Fonds commun des multibailleurs. Tompon'andraikitra Tovo Roy.